Türkmenistandaky iň gymmat telefon. Bul ýöne-möne sözler däl, diýen bolsam oňa jogap hem bermeli. Edil şu wagt wideony pauza goýup kommentariýada haýsy telefon barada aýtýanam biljek boluň. Bilenler malades bilmediklerem gynanmaň. Iň gymmat telefon bul iPhone-am däl, Samsung-am däl, iň bolmanda oň sensoryny, ekrany ýa-da bet kamerasam ýok. Ýöne bu telefonyň eýesine o zatlar geregem däl. Garşylaň oglanlar. Türkmenistandaky iň gymmat wertu. Ilki bilen şular ýaly ekskluziw zatlary bize tapyp berendikleri üçin Garant Mobile dukanyna kän sagbolsun aýtýan. Ikinjiden olaň magazininde islendik zat tapyp bolýandygyny size ýatlatýan. Üçünjidenem geliň bu gowja zadyň komplektasiýasyna seredeliň. Meň-ä ýadymda edil şular ýaly korobkada gelýän telefon ýok. Korobka agyr, koža meňzeş material bilen örtülen. Umumanam şu korobkany göreňde öňüňde bir uly lokan adamlaň zadynyň durandygyna göz ýetirýäň. Ony açýas welin ýadyňa düşýä möň çagakak öýlerde üç sanak çekmeli polkalar bardy, her tüýsi gülli, ýadyna düşenlerden laýk. Şolar ýalyjak üç sanak çekme garşylaýa bizi. Olaň birinjisi iň esasysy, oň içinde telefon ýatyr. Ina ol şular ýalak. Dogrymy aýdaýyn, men-ä kän bir bezeg daşlara hem-de beýle gymmat material zatlara kän düşünemok özüm. Oba oglany ýöne şu telefony eliňe alýaň welin pohotkaňam gowy jüýtgeýär. Bazardaky bir topar poddelka wertuwlar ýalak eliňde jäjek saklap oturan ýaly duýgy dördenok bu telefon. Indi ikinji polka. Biziň öýmüzdäki-de postoýan joraplar durýardy, ýöne muň içinde telefonyň çeholy bar. Xiaomi-daky ýaly prostoý silikonowy çeholam däl, eýsem, krokodilyň kožasyndan ýasalan original wertu çehol. Ondan başga bu polkada iki sany zapas batareýa ene şular ýaljak görnüşde gelýär. Plýonka dolanan iki sany zapas batareýa hemem iň gyzykdysy telefony maşynda zarýada goýmak üçin firmenli original Vertuň maşyn üçin niýetlenen zarýadkasy. Kimde bar başga şular ýaly komplekt? Ýöne bulam entäk soňy däl. Görşümiz ýaly üçünji polkada bar geliň onam açalyň. On açýas welin bizi şular ýaly daýow konwert garşylaýar. Konwerdiň içinde bizi Vertu kluba goşýan Kartoçka. Telefonyň bizde tassyklanan daşary ýurt diplomy, garantini kitapjyk we başga-da birnäçe ýokary hilli kagyzlar bar. Bolýa, buny gyra aýyraly, ýene-de gyzyklyja enjamlara geleli. Aýfon bilen Samsung öz telefonlarynyň korobkasyna ýekeje blok pytanyda salyp goýberenok. Vertu bolsa size. Bir original blok pitanya, oň gapdalyndanam dört sany, hawa oglanlar, dört sany bu blok pitanya üçin uç salyp goýberýärler. Ine, bir, iki, üç, ine, dört sany. Görýäňizmi? Umuman aýdamyzda, Amerikadan Ýaponiýa çenli şu telefony nirde ulansaňyzam, ýanyňyzda kemri ýazylgy perehodnik göterip ýörmegiň gerekligi ýok. Görşümiz ýaly, üçünji polkada şular ýaljak mişogam bar. Bu mişogyň içinde iki sany USB Type-A, mikro USB kabel bar. Owo-owo, dinozawrlaryň döwründen gelen mikro USB. Ine, siz şu wagt ekranyňyzda bu telefonyň doly komplektasiýasyny görýäňiz. Mende diýer aýdar ýarak söz ýok, egerde sizde goşbana bir zat bar bolsa onda kommentariýada hökman belläň. Elbetde bu telefon hemmek üçin niýetlenen däl. Şeýdip buny alyp menem gezip ýörsem maňada bu telefon gelişmezdi. Ýöne hakyky gowy zadyň gadyryny bilýänler, hakykatdanam beýlekilerden tapawutlanmak isleýänler bu telefony Garantmobile dükanyndan alyp bilerler. Şeýle hem bahalar we goşmaça maglumatlar üçin hem şu magazyn bilen habarlaşyp bilersiňiz. Indiki wideolarymyzda görüşýänçäk, hoss, sag boluň!